شکاندنی سنوورەکان و یەکگرتووی گەل چ پەیامێکی دایە حزبەکان؟ پیلانگێرەکەی پاریس لە پێنجی کانونی دووەم و هێرش و کۆمەڵکوژیەکانی چەتەکانی داعش و جۆلانی و دەوڵەتی تورک پیلانێکی نێودەوڵەتی بوو بۆ لەناوبردنی کورد و دەستکەوتەکانی ڕۆژاوای کوردستان، بەڵام گەلی کورد بە یەکدەنگ ئەو پیلانگێڕیەی شکست پێ هێنا و یەکێتیەکی نەتەوەیی تۆکمەشی دروست کرد، هاوکات پەیامێکیش بوو بۆ سەرجەم حزبە کوردیەکان تا ئەوانیش یەکڕیزی و یەکێتی خۆیان پێک بهێنن. ئەم پیلانگێڕیە لە یەک کاتدا ڕووبەڕووی بەرخۆدانێکی بەهێزی شەڕڤانان و هەڵوێستێکی یەکگرتوویی فراوانی گەلی کورد بوویەوە، گەل لە هەر چوار بەشی کوردستان و جیهان، دەستی بە خۆپیشاندان کرد، گەنجان پۆل بە پۆل بۆ سەفەربەری سنوورە دەستکردەکانیان لە باشوور و باکوور ڕۆژهەڵاتی کوردستان تێکشکاند و ڕوویان لە ڕۆژاوا کرد، چەندین هەڵمەتی کۆکردنەوەی هاوکاری مرۆیی و مادی ڕاگەیەنران و ڕەوانەی ڕۆژاوای کوردستان کران. ئەم پشتیوانی و یەکیەتیی نەتەوەیی کورد لە ئاستی کۆمەڵایەتییەکەیدا جۆلانی و دەوڵەتی تورک و، کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی تووشی شۆک کرد، بۆیە ئەم پشتیوانیانە توانی حکوومەتەکەی جۆلانی ناچار بە دانوستان و ڕاگرتنی شەڕ بکات و ئەمریکا و ئەورووپاشی هێنایە سەر هێڵی نێوەندگیری. ئەگەر ئەم یەکێتییە نەتەوەیی گەلی کورد پەیامێک بووبێر بۆ داگیرکەران، ئەوا چەند پەیامێکی بەهێزیش بوو بۆ سەرکردە و حزبە کوردییەکان، پەیامەکەش ئەوە بوو، ئیدی ئێستا کات کاتی چارەسەرکردنی ناکۆکی و ململانێ حیزبی و کەسییەکانە و بەرژەوەندی گەل، بخرێتە پێش بەرژەوەندی کەسییەوە، پێویستە دەستبەرداری ئەو پەیوەندییانە بن کە زیان بە پرسە نەتەوەیەکان دەگەیەنن، کاتی ئەوەیە هەر بەشێکی کوردستان خاوەنی یەک هێزی سەربازیی پاراستی نەتەوەیی بێت، یەک دەستە و نوێنەرایەتی دیبلۆماسی یەکگرتوو هەبێت کە کار بۆ دروستکردنی پەیوەندی و لۆبی نەتەوە و نیشتمان بکات، نەک بۆ پەیوەندی کەسی و حیزبی. کاتی پێکهێنانی یەکێتی نەتەوەیی و بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردە، کە هەموو هێز و ڕێکخراوە سیاسیەکان و سەرکردەکان لەسەر مێز کۆببنەوە لەم ماوەیەدا زۆرێک لە سەرکردە و بەرپرسانی حزبەکانی هەر چوار بەشی کوردستان چی لە ڕێگەی ئاژانسی ڕۆژنیوزەوە و چی بە جیاوازی جەختیان لەوە کردەوە هەموو حزبەکان لە پەیامی گەلی خۆیان تێگەیشتون و پێویستە هەمویان کاری جدی لەسەر ئەو پەیامە بکەن. گەل لە شەقامەکانەوە ئەو پەیامەشی دایە حیزب و لایەنە کوردییەکان، ئەگەر ناکۆکیەکان بەلاوە بنێن و یەکگرتوو بن، ئەوا گەل بەو پەڕی بەهێزییەوە پشتیوانیان دەکەن، وەک چۆن ئێستا پشتیوانی لە ڕۆژاوای کوردستان و شەڕڤانان دەکەن. بەڵام هێشتا ئاستی یەکگرتوویی و یەکڕیزی لە سەر ئاستە سیاسییەکە وەک پێویست نەبوو، بەراورد بە ئەو یەکگرتوویەی کە گەل لە شەقامەوە پیشانی جیهانی دا. کە وەکو گەلی کورد هەمیشە یەک دەنگ و یەکگرتوون، بۆیە کورد جگە لە یەکڕیزی و تەبایی و یەکیەتی نەتەوەیی هیچ پشتیوان و دۆستێکی نییە. ڕێبەر ئاپۆ لە پەیامەکانی ئەم دواییانەدا کە لە ڕێی شاندی دەم پارتییەوە بۆ گەلی کورد ناردویەتی دەڵێت، یەکیەتی نەتەوەیی بەرپرسیارێتیەکی مێژوییە و ناتوانرێت چیتر دوا بخرێت، بەهێزترین وەڵامیش، بۆیەشەکانی سەر بوون و شوناس و زمان و جوگرافیای گەلی کورد تەنیا یەک ریزی و یەکێتی نەتەوەییە. ئێستا گەلی کورد چاوەڕوانە کە سەرکردە و حزب و رێکخراوە سیاسیەکان لەسەر مێزێکی هاوبەشی نەتەوەیی کۆببنەوە بۆ ئامادەکردنی پڕۆژەیەکی ستراتیژی نەتەوەیی لە پێناو یەکخستنی هەڵوێستی گەلی کورد لە هەر چوار بەشی کوردستان کە وەڵامدەرەوەی داخوازیەکانی گەل و رووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکان بێت لە ئێستا و داهاتوودا.